Belâlova Lenuriye familiyam. Babam Osmanova Belâla edi. Soñ babam predsedatel kolhoz olğanı içün babam qaçtı nege, bayırlarğa qaçtı. Ne, lemteler birden Kelip çıqqan soñ, o partizanlıqqa qaçtı. Partizanlıqqa qaçqan soñ, neme, babam, biz qaldıq dört bala. Dört qız edik, anam da, babam da. Babam nemeli, Otarköy degen yer, Otarköy. A doğdım Oysınköyde. Oysınköyde Predsedatel ol kolhoz olıp çalıştı babam. Lemseler kelgen soñ babamsız qaldıq. Babam kitti nege, tavğa. Biz dört bala anamnan beraber. Anam yigirmi dört yaşında edi, dört tane qızçıq edik. Men, Lenure, ekincisi, Saliya, üçüncisi, Venera, i Dilâra. Soñ altıncı, altıncı, on sekizinci mayda saba erte bizge kelip çıqtılar. Saba erte penceremizni qaqtılar, soñ qapımıznı qaqtılar. Soñ anam ayttı, anam ayttı, men dedi, Yañışqansız, dedi. Ne keldiñiz? dedi. Olar dedi, Yañışmadıq. Anam körsetti dokumentlerini, babam predsedatel kolhoz olğan. Alıñ, dediler, dokumentlerini, dediler, yolda oqup baqarsız özüñiz, dediler. Azırlañ balalarnı, dediler. No, biz bir şey azırlep bolamay, anam yaş, yaqqa çapa, buyaqqa çapa, soñ, a o bizge kelgen bala uzbek balası eken. Tatarca anam qıçırğanın bile eken, soñ o ayttı, Apa, dedi, yolğa, dedi, aş alıñ, dedi, balalarıñız uzaqqa kitecesiz, dedi. O bala añlattı anama. Anam Napacağını bilmeyip, bizni küyündirdi i küydirgennen bizni çıqardılar. Qapılarımıznı kirtlediler. Kirtlediler, bardılar bir şkolanıñ yanına taşladılar. Şkolanıñ yanına oturdıq aqşamğacık. Nu, qartlar başladı, qorqma, atacaqlar bizni, atacaqlar, dediler. Soñ bizni bir Sudobekir kibi maşinalarğa qoydılar i Sürengi taraf bizni alıp gittiler. Eñ başta qartlar qorqtılar, o evreylerni atqan yer bar eken bir yerde. Anda dediler, aylansa, значит, biz atılmağa ketemiz. Son yerden biz keçtik, Sürenge barıp tüştik, jeleznıy dorogağa. Şu yerde de bizni toqtattılar, yerde bizni boşattılar. Soñ qaranlıqlanğanda bizni epimizni Vagonlarğa qoydılar. Nu, biz dört bala olğan içün bizni bir köşeçikke qoydılar. İ, yatmağa da yer yoq. Töpege çıqtılar, a o qırq yaşına kibi apayçıqlar töpege, eki qat edi, vagonımız eki qatlı edi. A o eki, töpege çıqtı, a o podrostki, i, a babuşki, i deti, mı. Nijniy Nemede. Soñ ketemiz yolda, no suv yoq, aş yoq, ağlaymız. Anam napaqaçanı bilmey. Au parovozğa suv qoyğanda anam tüşüp, üyden kene yahşı bir dane çaynik alğan, a bile qara biyaz çaynikni. Soñ barıp suv ketire. Bir kün anam qaldı, vagon U-u-u! dedi, i köçti. İ biz qaldı, no anam qalğan ama, iñ soñuna au eki dane soldat otura nemenin artında, vagonlarnıñ artında iñ soñuna. Erçikte anam yetken, qolundaki çaynikin taşlağan, vagonğa mingen artında. Nu, o küte beş saat küttik. Beş saat anam bizim, anamı körmeymiz. Bizni uje başladılar bölmege. A bu qızçıqnı sen alacağıñ, bu qızçıqnı sen alacağıñ, dördümizni pay ettiler. Soñ ostanovka beş saatten soñ anam. kirip keldi, o toqtatıp, netken yerge kirip keldi, er kes, vagonda qadınlar quvandılar, bizde işte qalmağan eken anam yolda dedik, i doğru kettik, bir yerge barğan soñ, kene vagonlarnı almaştırdılar, a o rabotçiyler çoq, yaşlar olğan vagonlarnı. Başqa yaqqa, a bizni poyezdimizni, biznini çoq balalı, bitaylı vagonnı başqa yaqqa qoydılar. Soñ tüşünip, anam ayttı, bu bir şey bar mında, dedi. Soñ bizge ayttılar, bu, dedi, Oralğa kite, bu vagon, rabotşiy, molodежный olğan vagon Oralğa kite. A biz kitekenmiz doğru Taşkentke. Bu qaysı stantsiyada böldiler? Böldiler,
bizni bir neme, уже bir çöl, çöl, biz Volganı keçken edik, soñ anda yerlay haqlar. Mülkünim yerlama,

Volga ile selâm da saña, Söyle Baku Qırıma. Znaçıt, biz Bakuni keçken ekenmiz uje. Bu türküni yırlağanda biz uje Bakuni keçkenmiz u yaqqa. Soñ Bakuni keçtik, Mırzaçölden keçtik, baqsaq, kördik, neme, Bizni vagonğa çapıp keleler. Vagonlar çölde toqtay, toka çölde toqtaylar, çapıp, çapıp keleler. Qısıq, qısıq közlü adamlar. O, akazıtsı, neme, Golodnıy step degil, ne, Buhara da, Buhara ğaliba. Yımırta ketireler satma, Qatıq, süzme ketireler. Şu arada kimse küpesini çıqarıp bere, kimse yüzügini çıqarıp bere, ştob balasına bir şey almaq içün. Öyle etip, bizni ana anda böldiler. Vot etom mestte, vot etom mestte böldiler. Soñ. O partiya kitti, doğru Oralğa kitken, biz Çerçik degen yerge barıp tüştik. Çerçik degen yerge barıp tüştik, bizni tüşürdiler, tüşürgen soñ bir arıq çetine, maşina bizni arıq çetine tüşürdi. Arıq çetine tüşken soñ, baqsaq neme, Bir kimse almay. Bizden aldın kelip aytqanlar, bir kelecek yavurlar bir yerlerinde dört közü bar, duşmanlar, satqınlar, soñ episi uzbekler üyniñ töpesi vahte evçikler abile, mana abile bir çamırdan yasalğan evçikler. Olar töpeden çıqıp-çıqıp bizni köre ekenler. No köre ekenler, amma biz epimiz azğınmız, epimiz uzun saçlımız, bitayçıqlarnıñ qolunda quran bar. Soñ o apayçıq, soñ añladıq, o Ayşe eken adı. O apayçıq üy töpesine çıqıp, başladı qıçırma. Çıqıñ, çıqıñ! dedi. Bu, dedi, musulman halqı ğaliba, dedi. Frontda, dedi, oğlanlarımız bar, dedi. Köylerler, Alla bizim, dedi, balalarımıznı qaytar, davay te, biz bu balalarğa bir yahşılıq yapayıq, dedi. Nu, halq kene çıqıp tüşmeye qorqa, evin töpesinen. Soñ qaranlıq olğan soñ halq tüşti. Tüşti, soñ bizlerni, dört baladan bizni bir adam aldı. Üç balalı bitaylarnı bir adam aldı. Soñ. Bizni halq dedi, yoq, biz dedi, bölünmeymiz, biz dedi, epimiz öyle bir yerge barmaq kerekmiz, baraq kibi yerge, epimiz anda olmaq kerekmiz, biz böyle parçalanmadıq dep, ayda soñ baqsaq, bizim bir dane pamıq nemesi bar eken, Stan diye ediler o vaqıtta, pamıq, pamıq nesi, pamıq nesi bar eken. Soñ bizni anda ne ettiler, hepimiz anda oturdıq. Oturdıq, amma nu yavaş yavaş soñ özümizge keldik. Soñ ölgen öle, benefettan bar edi, ne, Çerkez Kırmanı benefet, Pahar Memetniñ apayı, predsedatelь kolhoz olıp çalışqan aqay, on beş balası bir künde öldi, balam, beş balası. A o naptı bilesiñmi, kitti çirçikke, çirçikim tillenmeye, tillenmeye kitken soñ, a o tillengen kanal taştı. Kanal taştı, benfitdan beş kün kelâmadı üyge. Kanalnıñ yanında qalıp kitti. Ya bizde de bir şey yoq, qonşularımızda da bir şey yoq. A o balaçıqlar şişken kibi oldılar, davuşlarını çıqarmadılar. Soñ o kelgencik üce balalar öldi. Soñ bir özbek adam kelip, bir balaban eşek arabası olaydı, kolesa takiye, öksek kolesolar. Ana o adam epsini qoydı. Bugün de, bugün kibi közüm aldına, a o balaban suyun aya pa, pa pıli, pa pıli. Çıqmadı maşinanıñ, arabanıñ içinde de ayaçıqlarınan alıp pılına bile bile tartıp böyle süyrep alıp kettiler nem etip. Genfettan keldi balalar yoq. Nu özümizniñ vatanımız dep keldik. Balalarımızı nem ettik dedik. Başta satqın diye ediler bizge. Soñ men orus mektebine bardım. Prodajniki diye edi ocalar. Soñ men başladım.

Başladıq oqumağa. Atı içün oquy edim mektepte. Oqudım on sekizinci mektepte Bassu degen yerde, Bassu, Çerçik halqı bütün meni bileler. Men soyum sopum bileler Çerçik halqları. Gönür apte, bağışlav, cenkten aldın arzu hayallarıñız bar edimi? Türekten aldın,
türekten aldın, men bilmeyim, beş yaşında bala edim jı, nasıl, nem bileceğim men, menim babam, neme, vrode, gramotnıy adam, o vaqıtte predsedatelь kolhozlarda apaylar işke cürediler, çalışa ediler, meni anam Men anam oqutıp çalışa edi, bizlerni o kapısta çapalağanda kapıstanıñ yanına qoya edi, şey ete edi. Mına halqımızğa, bala çağañızğa bir tilekler aytıñız, ne isteysiñiz? Bir amin de etiñ. Halqım, halqım közleriñizni açıñ, epimiz bir olayıq, bir mabet yaşayıq, biz bir vaqıtte bölünmedik, em bölünmeyik. Ana, balalarım bu yerde, bu topraqta oynap-külüp cürsünler. Uzaqta olğanda qaytıp kelsin mına bu özümüzniñ Qırımımızğa. Qırım suvunı aşayıq, Qırım aşını aşayıq. Bu, bizim devletimiz, bu, bizim

Pek davolnım, tolko mabetlik qıdırsınlar da, tolko az ötmek aşasaq da, mabet yaşayıq. Allahqa şükür, çalışsaq, mına bu qadar çalışıp yerge kirsek, bu qadar aqça, bu qadar kirsek, bu qadar aqça. Trudımızdan çalışayıq, biz sevemiz, bizge Bir şey kerekmey, tolko bizge mabetlik i özümizge tiymesinler bizge, biz de halqlar kibi, halqı başqa dünya kibi biz de yahşı olayıq balam, amin, ya Rabbi.